Aw mihring ai chang leh thei lovem ni. Kei nih hi mihring aia that bikna a awm chuang em ni? Vawi tam tak mihring nih tumin ka bei tawh a, engmah a sawt si lo anih hi. Kei hi engtikah mah mihring ka ni leh thei ngai tawh dawn lo. Aw i duh thlanna nge asa kei nih hi i ni lawm ni? Mah ni duh ber i ni tawh a, ngatinge nuam lo i tih em em a. Hlen chhuak tawh maw? Eng nge zalenna ka neih nia i hriat a? Eng zalenna nge ka neih nia i hriat reng reng ni? Keimah ngei pawhin mihringah ka chang thei tawh lo a nih hi. Una pa, khu rawn en mah teh. Khu chu rulpui thi nih khawm a le. Khutianga rulpui lian pawh engtin nge an tih hlum mai theih le? Tu tih nge niang le aw? Hring tih nge nianga a ramhuai thil tih zawk le? In ralrinna dar a nih hi, i ral thuam kha hman theih erin dar aw. U naupa ngawi lawk teh aw pa i dar a kha vang vat a awm a nia he a van zung nghet hmel reuh em em eng nge awmzia a va rawn tla hnem em em ve mawle. Heng hma teh khi chunglam khi a la tam lutuk, tilai hmun hi kan chhuah san vat a tul dawn a ni ti rawh ka lang. Ekei a, a la tam hle mai a. U naute u, ngawi lawk teh u, khulai khuak an che awm tlat a nia. Mihring nge ni anga sakawlh. Ka zuzuan anga ka zawm man ange tikhan min lo en reng reng che u. Fimkhur hle rau aw. Hetah engah hian eng thil ngei tih ve a? Unaupa, inferno tan hian ka nuna hlan pawh ka huam asin. Chung te chu keini tu ka hre chiang an awm dawn em ni? Ina dawn, khaw a thim ṭep tawh si a, zanin chuti lai hmunah hian kan riak mai dawn em ni niang? He thing lian tak phenah hian kan riah mai theih ka ring.

Rawh, tho vat rawh, kha engkan chhan kha thing ni lovin ru lian tak a nih kha. Hah? Engtin mawi tih ru lian tak a? Ekei a a va han lian em em ve ka rul hmuh tawh chuan a lian ber ang kan him hram e lalpa kan lawm e.

Khawiah chuan maw he anih ta khawh a, ti lai hmunah te engtin nge mihring te an awm theih leh a van mak em em. Tlawh pawh ngailo ani sia. Khu chu Thabai ni lawm ni? He amah ngei nih chian khu. He amah chauhin ani lo leh nghal. Hna tawn i rawh, i zu kal teh ang. Lock, ngawi lock teh. In ding lock ang, lock in. Ngun deuh in ngaihtuah teh ang. Kan pahnih ringawt chuan kan chuhsak thei chuang lovang. Ruahman dan ang zel kan i ti zawk tih ang. Kan una te pawh ti lai hnaiah hian an awm tawh a. An ni ho chu mei kuk hmanga kan hria tir a ngai dawn a ni. He keimi hi mihring pangai anga tih mai mai theih a ni hauh lo a nia.

Una pate u. Chawp mah ta che mam te. Kan lo thlen tawh hi i unau dang te pawh a rawn thleng thuai ang. Unau pa, ka kei mi kha a rawn let leh vat mai thei nia, chuvang chuan kan hmanhmawh ngai. Ba, tilai hmunah hian kan awm dawn a, kan thusawi hi ngun deuhin ngaithla ang che. He Mauthei hi lala kha keimi kha tui chawi turin ti ang che. Tui chawi tur a kal hlan chuan keini chu kan lo tlan bo hman tawh dawn a ni. Awle Unapa insawi a piak chu ka ti zel ang. Thaba mihring rim ka hria, kei hian mihring dang rim ka hria a ni. Aw mihring rimte chuan lam ve bawkah chu kei hi ka awm alawm le. Keimah rim aniang i hriat hi tunge tilai hmunah lo kal thei se i ti reng reng a. I ka sawi duh chu maw? Tui ka nei tawh bawk si lo a, ka tui a hal bawk se a min va tha sak lut mai teh a. Kha hemi khat hian va thal mai rawh aw. He Maute hi mahniai rawn hawng kha a ni sia, tah hian mihring rim te an awm a ni lo maw? Umm, chu pawh chu a ni thei tho mai. Nih chuan i tui in tur chu ka va chawi ange, ti khan lo awm ang che, ka rawn let leh vat ang.

U naupa, khu lai ruah maw khu? Mei khu a rawn zam chho a nia. Chaw, chaw lai mi saw i hmu em? Mi dang ho khan an hmu tawh a ni tih ka chiang. Mei khu lo chhuah na lampang saw i pan ve nghal teh ang le.

tunah chuan phubala khun a ni ta e, hmun lia kan inthen anga kha keimi kha kan tihlum ngei tur a ni ang. Eng nge awmzia?

Tunah chuan i duhtlak te pawh meikhua an chang zo ta. I haw vat a ngai ang, kal va tawh le. Te pawh kha meikhua a chang zo vek tawh a nia. Enga? Nang chaw ak eng thil nge maw i sawi le?

hei hi thaba i lo ruh bo vangin.

a thih tawh i ring em? A thih ngei chu ka ring tawh. Dam khaw chhuahna chan sawm tawh lo hrim hrim. Unaute u, tunah chuan kan tih tur ber kan zo tawh bawk a, ina haw leh chiah kan hma bak tawh e. Khalai thal kah thiam kan unaupa ni mai tur kha. Kan kal ve tawh dawn mai niang, nge ni a, i la awm duh deuh zawk em ni rei lo tete chu. A va sah thlak ve aw. Himdam vekin lo haw ka hmuh chu ka va lawm ve. Ina rawn naktuk hian in kan thawhtha dawn a, nang pawh leng vau dei tawh sung che. Hnathawh dawn veleh hian i leng vau dei zel rawh kan mai. I tha te pawh a uiawm alawm mawle, ka thawk lova i awm mai mai te chuanin. Zanriah dinhmun hi enge le? Vawiin tlai hmeh tur chu a vawk sarep leh an ṭam chhum pawlh a ni mai, a tui ngawt ang.